Ne, ineno. Ayiego, erokamano. Muma wachonwa e jo Galatia abich matindo prariyo gariyo kod prariyo gadek. To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ng'wono, ber, bedo jaadiera, muolo, ritruok, Onge chik ma kwedo gik ma kamago. Kuom wechegi duto te, adwaro ni mondo mi awuoye matin e gima iluongo ni ritruok. Janeno kata jawinjona, gimoro obiro sani ni gweno miwang'o e dho ndara, akia ni be inene e gweng'u kanyo, Gweno miwang'o e dho ndara iyudo ka ng'ama miyo onyiewo alot dok godo ot to okawo tiende moko mag gweno orado e wang' yo oboyo e suka kendo kodhi romo gi ng'ama ong'eye to orido gi suka to osoyo e kikapu to kosekali to ochako okawo tiend gweno omuodo. jothurwa omuodo tie gweno mineno ka ler mar wiye emoriemo nikech owinjo mit mar tie gweno. Matiende ni ok en ng'ama nitiere kod ridruok. Inyalo yudo ka ng'ama duong' ma ng'ama dichuo ochung' chamo wi gweno e dho ndara ma kata buru kalo to ochamo ma kichung' bute to duonde emiwinjo ka muoch kaka blada moywa nikech owinjo mit mar wi gweno. Muma wacho na achiel kuom gik ma roho kelo kuom ng'ato en ritruok. Inyalo yudo ka ng'ato osedak higni ka ok orudh lake kendo inyalo yudo kong'amo dhoge tibiro paro ni siwej moro kalo machiegni to king'iyo lekene tiyudo ka gik moko muonore ma kichako gologi kod eh, kede moro kichodhogigo tigologi tinyalo po kichodho nyaka kuonde ma 2017 kura mane mokalo iyudo ka nitie lake kanyo nyaka Sukuma mosekawo ndalo buora manowuokie bedo green matiyo duogo bet rachar inyalo chodhogi mabende ipo ka ichodhogi achodha magiwuok mang'eny Muma wacho ni ng'ama ok nyal ritre ok en tiere kod Roho Maler. Achiel kuom gik ma Roho Maler kelo kuom ng'ato en ritruok. Duong' odog ne Yesu. Aseneno jodongo ma ritruok osetamo. kendo en ng'ama wuoyo ma ok ong'e kama ogikie. Kowuoyo to iyudo kochako gi wach moro mowinjo ka pasta gi owachone e kanisa ni, ni wach ni owara yese ruoth. Sama odwa wuoyo to ochako ni kamano. To kosewacho ni owara to isome mos. King'iyo lekene to iyudo koregre oregre. Chalo lek dhiang' mantie gi tuo mar jimo. oware to king'iyo lewe tineno ka rateng' kaka lew dhiang'. Owar ng'ani to king'iyo ume, ei ume buche mag ume tineno kotimo oyare, oyare machalo kama itedega gi iro. Iyudo ka ume otimo oyare. Ng'ani wacho ni oware to king'iye mos Tinyalo chich ni ng'ani tiyo gi yien moko ma chik ok opuodho. Kendo king'iyo ume to ing'eyo ni jali to en ng'at ma ume gologa iro kendo onyalo golo iro gi ume konchiel kago zigzag zigzag kadhi malo to owacho noware. Opak Yesu. Ritruok en achiel kuom mich ma Roho Maler keto kuom ng'ato. Magi e jodongo ma ka mubetie to en ong'e gimoro amora. Kipenje ni maro noketho ugunja tiende nang'o, obiro koni ni maro nomer ugunja mopodho piny. Kipenje ni ka ng'ato wacho ni biro neno ma kolwer tiende nang'o, oduoki ni mano to moyugno. Gin e jodongo minyalo po kobukore mowach nyaka wach moro magalagala nyalo po kogo nyaka mbaka ni noselido moneno chi wuode kaluokre e nam moduogo wachi ni ouma nyathina nitiere kod dhako man gi bottoms up tiende ni en jaduong' ma ok oritore gin e jodongo ma ka ng'ato tho kamoro to oreto kanyo piyo piyo kendo kata ka miyono en miyo mane osepogore kod jaode modong' kende to kore kotimo puonj kanyo ni ka chuori osetho to odini nyaka loki to kiloke to tarimbo mibiro kuny godo buche mag odni nyaka idhi imany mana tarimbo motimo nyal e piny mar mwa kata e piny mar kisii magi gin jodongo ma onge kod ritruok gin e jodongo manitiere nyaka kod angera moko mag yura miya nyuka apako yesu ja nazareth nyaka waritore kama wanitie e gik ma watimo to nikech ritruokno en achiel kuom miche mag roho maler erokamano jal mowinja kendo akwayi ni kaw kindeni matin isubscribe kaw kindeni matin uh, kise subscribe idiyo lang'no chak ikaw kindeni matin kisediyo lang'no share wach nyasaye mwapuonjo kani